Yayla boyu programmasına hoş keldiñiz. Yayla boyu programması bugün çoq meraqlı müsafirlerni davet etti ve meraqlı-meraqlı müsafirlerni ağırlay. Endi men uzatıp oturmadan müsafirlerimizi ve kimler bugün studiyamızda Olarnı aytmaya çoq şaşılam. Bugün bizim misafirlerimiz, bugün bizlernen öz fikirlerini paylaşmaq içün Aqmescit şeer Borçoqraq qasabası qırq dördünci milliy mektebimiz teşrif buyurdılar ve mektebimizden

Yahşı.
Yahşımı?
E, men baqam ki, ocalarımız kendisini dersteki kibi is eteler. Amma keliñiz, bugün dersteki kibi olmañız da, siz bile bir e, öz yaqınlarıñızda, aqraba, aqrabalarıñızda, dostlarıñızda misafirliktesiñiz, öz eviñizdeki. Öyle olsaq olurmı? Olur.
Keliştik.
Bir de, sevgili dostlar, Vatan Sedası radiomızda faal çalışıp, milliy tilimizde haberler programlarını alıp varan ve Balalar içün tılısımlı masallar rubrikasınıñ alıp varıcısı Zenife hanım bugün bizim misafirimiz. Zenife hanım, Seit Mamut, hoş keldiñiz! Sağ olunız, hoş kördik. Hoş kördik. Bu müitte olğanımna pek quvanam ve sizlernen de körüşmege pek memnunım. İnşalla yahşı bir programmamıznı yaparmız. İnşalla, siziñ yardımıñıznen, bütün teleseyircilerimizin destekleriyle bundaki, ana endi bizim bu seyirci tarafta oturan bizim misafirlerimiz de çoq mühim misafirler aslında. Elbette. Baqıñız, endi Zenife hanım, bugün men size em bunu rica etecem. Siz menim misafirimiz degil, misafirim degilsiñiz. Başta sizni bir tanıştırdım, tanıştıracağım ve programmanı beraber alıp barsaq, ne dersiñiz? Pek yahşı bir fikir, qatılam ve beraber alıp Qoşulasız. barırmız. Çoq güzel, çoq güzel. Onıñ içün, mana, bildigiñiz kibi, bizim bugün misafirlerimiz, em de Başlanğıç sınıf balaları anaları yanında, bitamız var bunda. Onıñ içün bular bugün bizlernen öz sevinçlerini paylaşmaq içün ve arada da bilgileri var, yani öyle bir yetenekli balalar ki, eger men yañılmasam, hatta bu balalarnıñ içinde radioda bir konkurs olğan edi, öyle bir. Elbet, elbet, Altın qalem yarışımız oldı ve E, ve qırq dörtünci mektepten talebeler pek faal iştirak etti. İçiñizde bar da olardan?
Kim Altın qalemde iştirak etken edi? Mına, ebet.
Melek, ablam. Melek qızçıqlarnı tanıyım. Ana, ana, ana, ana, ana.
Şimdi, böyle yapayıq. Men, teleseyircilerimiz endi elbette ki, olar da bir şey soramaq ister, arada bir şey aytmaq ister, amma bu yayınlarımız canlı degil, amma göñülleri biznen. Onıñ içün siziñ bütün, siz de zaten radioda milletimiznen, balalarımıza, em de haberlernen bütün halqımıza hitap etesiñiz, çıqışta bulunasıñız. Ocalarımız da zaten balalar yetiştireler, bu da gelecegimizi yetiştirmek demektir. Onıñ içün halqımızıñ bir parçası bunda. Sevgili dostlar, mana, men Zenife hanımı da özellikle programımızda görmek istedigim buyurdı bize. Em de sizlere de aytmış olayım, hem haberler, hem de işte tılısımlı masallar. Radioda er kes körmey, ama muhlisleri mana körsün, Zenife hanım tılısımlı masallarda ve haberlerde her vaqıt sizni haberdar ete ve sizlernen beraber masallarını paylaşa. Zenife hanım, eveli eki ağız sizden. Nasıl, şimdi işler yahşı kitemi? Radioda işimiz nasıl ve ileriye göre planlarıñız nasıl, ondan başlayıq da. Elbet.
Şimdi bilgeniñiz kibi, radiomızda pek böyle bir sıcaq bir müit bar ve işler de elbette çoq. Planlarımız da pek böyle büyüktir. Elbette ki, balalarnen halqımızğa yaqın olmaq eñ büyük bir Programmamızdır, eñ büyük bir ğayemizdir. Ğayemizdir, evet. Elbette, ve, elbette, şimdi körgenim kibi balaçıqlar mında, yarıştaki balaçıqlarımız da mında, pek quvandım. İşte, böyle devam etecekmiz ve kelecekte yarışlarnı da eksik etmeycekmiz, devam etecekmiz. Emi, eminim ve ümüt etem ki, balaçıqlarımız ve teleseyircilerimiz de bu yarışlarğa qatılır, radiomıznı diñlemege devam eter. Çoq sağ oluñız. Men bu güzel bir tilekler ve istekler içün bir alğış isteyim. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Halqımızda Özü bizim evelden öyle geldi, medeniyetimiz, terbiye, ahlâq, bizde til. Biz her zaman bizim zenginliklerimizi qorumaya çalışamız ve yaşatmaya. Hiç bir türlü tışarıda yaşamaqlar, ğurbetler, sürgünler bizden bunı alamadı, alamaz da. Ana, endi bunıñ da asıl ocağı nedir? Birinci, qoranta ise, ekincisi de mekteptir, başlanğıç sınıflardır.
Doğrumı? Elbette.
Şimdi men de oña baqam da deyim, bugün ocalar da bunda, analar da bunda. Bu aqta biraz laf etsek, gelecegimizi nasıl azırlaymız acaba? Elbette, er bir Eñ müimi bizler içün, elbette, ocadır ve başlanğıç sınıf ocası talebelerge eñ müim bir yönelişni köstere ve o balaçıqlarda temel qoya. Ve şimdi biz ocalarımızdan sorayıq ki, bu iş nasıl bir, elbette, bilemiz ki, bu bir Böyle müim vazifedir. Biz onı nasıl yapmaq kerekmiz ve yapqanımızda balaçıqlarda olğan bir istidat ve diger bir şeyler buña yardımcı olamı?
Elbet ola. Birinciden, bizim talebelerimiz er vaqıt istidatlı, çünki bu bizim balalarımız. Bizler balalarımıznı sevemiz ve can-yürekten olarğa milliy terbiyeni aşılaymız. Milliy terbiyenen beraber, elbette, bilgiler Özlerinde balaban bir yükseklerge kelseler, endi bizler içün bu bir ğaliptir. Ve eñ esası, balalarımız terbiyeli olmaq kerek ve terbi, bizim milliy terbiyemiz olsun balalarımızda. E, öyle olsa, balalarımız, elbette, bizni yahşı taraftan köstererler ve olar er daim ğalip olacaqlar. Çoq sağ oluñız cevabıñız içün. Başlanğıç sınıf ocalarısıñız. Analar ve başlanğıç sınıf ocaları, hatta balalarıñız bile belki vardır içinde, talebelerin içinde. Nasıl arañızda bir-birleriñiznen irtibat var, alâqa var? Daha da muvaffaqiyatlı olmaq içün neler ola, meselâ, kelgende, başlananda analarnen, babalarnen aradaki siziñ ilişkiñiz, yani alâqañız aqqında?
Ebet, biz, tek biz balalarnen çalışsaq, ebette ki, biz böyle yükseklerge yetişmek. Bu, ana-babalarnıñ da büyük bir issesi bar bunda. Bunıñ içün başta biz ana-babalarnen böyle işte bağ. qoyamız özümizge, bu bağnı sıq tutamız ve bu bağ bizge büyük bir yardım ete. Çünki biz bir-birimizge yardım etip, böyle işte balalarımıznıñ istidatlarını açıp, istek doğurıp, bularnen çalışamız. Çoq sağ oluñız.
Mana analardan oturğanlar bar. Men sorasam olurmı? Meselâ, siz milliy mektebe balalarıñızı berdiñiz, ya? Ebet, bu fırsattan faydalanıp bizim milliy mektebimizin bütün, müdürliginden başlayıp müdürinden ve bütün ocaları ve balalara, talebelere ve bütün mekteplerimize selamlarımız olsun, sayğılarımız olsun. Bu arada bunu aytıp qoyayıq. Elbette. Ve siz nasıl, mesela balañızı mektebe alıp vardıñız, qaçıncı sınıfta oqur? Milliy sınıfta qatnay. Biz pek memnün oldıq bu. Milliy mektebe alıp barışıñızdan ğayeñiz nedir, meselâ? Bizim balamız biraz rusça yahşı añlamaz, dey, onı içün biz bir fikirge keldik, hocamnen alıp bardıq onı milliy sınıfta, yengil olsun bağnı. Ana tilinde laf etedi, esas? Evde biz er vaqıt ana tilimizde laf eteyik, o, düşünü, onıñ er fikirleri öz tilinde, Onıñ içün buna baqıp, biz keldik bu fikirge, alıp baracağım. Qaç balañız bar?
Eki balamız bar. Eki bala. Alla ömürlerini bersin bütün balalarımızın. Demek, evde her zaman ana tilinde laf etile ve bala hatta ana tilinde de tüşüne deysiñiz, öylemi? Ya, ya, doğru, öyle tüşüne. Ne içün? Çünki yuqlağance er vaqıt bir şey eger aytsa, tek ana tilinde aytı. Men bundan añladım, bu Öz tilinde düşünü içün Ha, siz ayninni aytasıñızmı yuqlatanda? A, aytıymız. Nasıl ayninni, meselâ, bir eki sözüni ayta bilirmisiñiz? Yoq, şimdi.
Masallarnı oqup yuqla, aa, bizim tilinde biz er vaqıt. Çoq güzel.
Demek, balayı verdigiñizde, ana tilinde, aa, milliy mektebinde verdigiñizde çoq memnunsuñız. Milliy mektebe vardığına sevinemi bala? Yoo, pek sevine, pek begene, pek, aa, nu, aa, O pek bahtlı özüni duyay, çünki o Hatnarıde rus gruppa bala bağçasına i şün de men köreyim bu farqları nasıl kelip, o bahtlı özüni özü mana ayttı ki, ana men bahtlı insanım, çünki men öz balalarnen oquyım, öz ocanen, öz ana tilinde laf eteyim i men bunı köreyim.

Çoq sağ oluñız. Nuretdin bey, qayd etmek isterim ki, mına eñ müim bir satır keçti mında, bala Qırım tatar tilinde, yani bu yönde tüşüne. İşte bu eñ müimi ve muvafaqiyatnıñ eñ böyle bir ciddiy noqtası, bu Qırım tatar tilinde, yani bu tüşünce, böyle tüşünip, öz fikirini Böyle amelge keçirmek, bu eñ müimi ve, elbette, milliy sınıfğa barması ve anda bu fikirni saqlamaq, elbette, balanı böyle bahtlı ete, maşalla. Çoq sevindim, çoq sevindim. Böyle evde olğan terbiyege maşalla dep aytamız.
Bizim mektebimizin Yani birden on bire qadar, öyle mi? Hepsi ana tilinde
faal ya nasıl? Demek, olar şimdi birinci sınıftan başlap dörtünci sınıfqace milliy sınıf olacaqlar. Lâkin beşinci sınıfqa keçkeninen talebeler endi milliy sınıf olmaycaqlar, olar adiy bir rus sınıfı olacaq, amma Olarnıñ bilgileri endi terence olacaq. Olar şimdi qırımtatar, qırımtatar sınıfında oqup, olar endi beşinci sınıfta olğanda olarnıñ bilgileri terence olıp ve olar bütünley başqa bir merasimlerde ya da yarışlarda başqa sınıflarğa baqqanda mükemmel iştirak ete bileler. Ne içün? Çünki olar beş saat aftada öz qırımtatar tilini keçeler. Ve aslı da bizler, ocaoğlu, bizim balalarımıznen tatar tilinde laf etmege tırışamız. Ne içün? Çünki milliy sınıf. Bazı balalarnen, elbette, rusça qonuşmağa mecburmız, amma bizim, nu, biz endi tırışamız, biz çalışamız. Añladım. Temel asında o. Şimdi, demek ki, dördünci sınıftan soñ. A dördünci sınıftan soñ da qırımtatar tilinde, ana tilinde dersleri ola da? Olacaq, olarda üç saat aftada. Ve bizim talebelerimiz içün, menim Fikirime köre, ende balalar şimdi, şimdiki kitaplarınca, kitaplar olğanda, mana siz bilesiz, rodnoy ve nerodnoy. Menim fikirime qadar olar ende beşinci sınıfta rodnoy yızık dep şu beşinci sınıfta böyle kitaplardan çalışacaqlar. A anda bilgenimiz qadar programma biraz terence ve ciddice, ağırca vazifeleri, nu, balalarımız azır olıp ketecekler ve çalışacaqlar, inşallah. Çoq sağ oluñız, çoq teşekkürler. Biz bilesiñiz, şimdi böyle laf etemiz, anlatasıñız, men özüm mektebe bardığı vaqıtlarım aqlıma keldi, kerçekten de. Men meselâ, endi biz Özbekistanda yaşadıq, yani her kes eger bir Özüniñ keçmişini hatırlasa ve onı unutmayıp, oña bir sayğıdan böyle qıyaslasa, bu demek ki, evelki şeylerden, men, meselâ, bunı hatırlayanda men sevinem. Men de böyle milliy mektebe varmıştım, doğrusu. Amma, şimdiki, o gün mektepte de oldım, men kördim böyle, mektep çoq güzel, Mektep pırıl-pırıl, çoq sevindim. Onda balalar da öyle, ocalar da öyle. Onıñ içün men dedim ki, bu mektepte eñ güzel ocalar ve buraya da eñ güzel talebeler ve burada muvafaqiyet üstüne muvafaqiyet olması kerek, başqaça olamaz diye düşündim, hanımefendi. Onıñ içün men bunda bilem ki, yüzde yüz inanam ki, öyledir. Zarife hanım, Laf lafınen da, amma men çoq şaşılam ki, bu balalarımızda şiirler var, yırlar var. Keliñiz biraz istidat, bu taraflarını, medeniyetimiz çevresinde neler var bunlarda, onı bir köreyik. Ebet, söz ustası var ve mına şimdi biz de körecekmiz ki, nasıl şiirler aytıla. Keliñiz birinci, Elbette.
evet, birinci biz böyle yapayıqmı, yırdan alayıqmı? Alayıq, alayıq. Mesela bizim Qalenin tübünde diyen böyle bir yırcılarımız. Keliñiz, hepsini alayıq bunda. Er kes kelsin buraya. Qalenin tübünde kim yırlaycaq? Mına bu dört talebe. Keliñiz, a bunda duruñız, a bile. Demek ki, bir taqım bar.
Ve, evet, keliñiz, a bunda, a bunda, a bile duruñız. Çıqıñız, a buraya.

Maşalla, maşalla, maşalla. Maşalla ve mına körgenimiz kibi bir yır içinde em oyun, em yır böyle şeñ yañğıradı sayğılı teleseyirciler. Ve mına körgenimiz kibi bu balaçıqlar kelecegimizniñ parlaq olğanınıñ bir nişanıdır. Ebet, ebet, Zenife hanım, kerçekten de balalarda istidat er taraftan, yani bir şeyde istidadı olan er şeye istidat deyler ya. Elbet, elbet. Şimdi qalenin tübündenim, men bu yırnı, a, nevbettekini de alayıqmı birden, bir yırı alayıqmı yene? Elbet, elbet. Men doymadım, nevbetteki Güzel Qırım, kim yırlay gelsinler bunda. Kene olar. A, Güzel Qırım. Aynı taqım, maşallah.
Sende varmı? Yoq. A, bunda oluñız. Men kitmeñiz diyecektim ama siz kittiñiz. Ay maşşalla, melekler! Ha, adıñ, adıñ neydi senin adın? Sevil.
Sevil.
Senin adın neydi? Ablemüt.
Ablemüt.
Meliha.
Meliha.
Melek.
Baqıñız, kerçekten de hepsi melek, hepsi bir-birinden tatlı. Şimdi men bu qalenin tübünde yırını. Böyle eşitmegen edim. Eñ güzel eşittigim budır. Kim ögrete size yırlarnı? Emine Mustafaevna. Emine Mustafaevna. Maşallah. Sen ne diycek ediñ?
Taqımnıñ adı nedir? Ansambl Filiz. Filiz?
Maşallah. Ay, maşallah.
Baq, Filiz, ne güzel de adı var. Filiz endi yeşerip başladı da. Elbet. Filiz demek odur aslında. Çoq da güzel adı var, özleri kibi. Keliñiz, au yirmi bir eşiteyik.

Mikrofon al. Toqtañız deyim, kitesiñiz. Yoq, kitmemiz.
Yahşı, men ne soraycam da, bu yırlayanda baqıñız nasıl ellerini böyle ellerinen kösterip, heyecannen, kerçekten de.
Size buları kim ögrete, avu şeyleri? Köksüñize qoyasıñız eliñizi. Emine Mustafayeva.
Siz onda çalışasıñızmı? Ögretemi size bir şeyni? Bu yırlarnı ögrete, öylemi? Ay, maşalla, maşalla. Ocañızı sevesiñizmi? Yahşı, ileride sizde yırlayıp başqa balalara da, büyüseñiz, balalara da ögreteceksiñizmi? Hâ, güzel cevaplar. E, e. Şimdi, baqıñız, bu Vatana sevgi, Ana-babaya, mektebe, büyüklere, işte, Qırıma sevgi, o can-köñülden kösteresiñiz o şeyleri. Çoq da meraqlı ola. Öyle olsun. Gerçekten de, hiç bir şey, yani yüzüñiz böyle ciddiy durup, böyle yırlasañız güzel olmaz. Amma böyle daa güzel ola. Çoq sağ oluñız.

Añlayıp yırlaması başqadır, doğrumı? Elbette.
Zenife hanım, şimdi bizim balalar bu tılısımlı masallar degende biz balalarımız içün neler añlatamız? Elbette, Nuretdin bey, bu pek böyle bir radiomızda, Vatan Sedası Radiosında olğan bir rubrika. O er aqşam saat doquzda çıqa ve balaçıqlarımız içün bir masal Aytıla, seslendirile. Masal sevesiñizmi?
Lafıñızı böldim de. Masal sevesiñizmi? E, buyurıñız, buyurıñız. İşte, sevseñiz, elbette, Vatan Sedasında er aqşam olğan Tılsımlı masallar rubrikasına davetlisiñiz. Elbette, anda çeşit-çeşit mevzular ola ve, bilgenimiz kibi, masallar balalarnıñ ruhunı terbiyelegen bir müim bir halq ağız yaratıcılığımızda olğan bir temeldir, bir yöneliştir ve janrlardan biri desek de olur. Ve körem ki, balalar bu masallardan kerekli bir örnekni, kerekli bir dersni alalar, bu eñ müimi ve biz de elimizden kelgenini yapmağa tırışamız. Evet, çoq güzel.
Çoq güzel, Alla qolaylıq versin. İleride bir balalar içün böyle bir şeyler varmı, böyle bir leyha ya da? E, tüşünemiz, bir programma, belkim de, işalla, kelecekte Tılsımlı masallar rubrikamız bir programmağa keçse, pek yahşı olur. Çünki balalarımız kelecek, böyle, kelecegimizdir ve olar içün eñ yahşısını yapmağa tırışacaqmız. Çoq güzel, çoq sağ oluñız. Mektebe kele bala, amma ana tilinde bilenler var. Meselâ, bir anamızın söyledigi kibi, ana tilinde bile, amma episi öyle degildir da. Ana tilinde yahşı bilmeseler, birinci sınıfa başlaylar. Nasıl yapasıñız, başqalardan artta qalmaması içün, bilgide, işte, kendisini biraz rahatsız his etmemesi içün nasıl işler alıp barasıñız, meselâ, ya da ne yapasıñız ki, o bala tez ana tilini Mektepte de alsın, ya bu qonuda bir aytarsıñızmı? Menim sesim dep, nu, ne aytayıq biz? Biz, siz aytqanıñızğa köre, doğru, böyle keleler balalar, olar, çoqsu balalar içün bizim qırımtatar ana tilimiz bir ingliz tili kibi, olar, men, ya vas ne ponimayu deyler, bir şey deyler, lâkin olar içün, nabile, bir şahsiy usullar ile Bu solar, kartoçkalar ya da çeşit türlü körgezmeler, prezentatsiyalar azırlaymız ve böyle balalarnı yavaştan qırımtatar tiline alıp kiremiz. Böyle de aytmaq mümkün. Ne içün? Çünki olar içün Melekke qırımtatarca aytsañ, Melek bütünley cevabını berer ve daa bir sıra balalar bar ve Melekten de ğayrı çoq balalar bar. Lâkin başqa balalar, olar da biraz Bilmeyim. Nu, olarnen de çalışamız, olar endi bizni añlay, oğa da quvanamız. Aytqanımıznı endi añlaylar ve cevabnı rus tiline berseler de, kene de cevabı bar. Cevabı rus tilinde, amma böyle közlerinde bir ateşçik olsa, qırımtatar tilini ögrenmek, ana tilini, eñ müimi. Ana tilini.
Elbet, olar mında kelgeninen, olarnıñ bir maqsadları bar edi, birinciden, ana-babalardan, soñ balalarğa da aşlandı, biz milliy sınıfta oquymız, biz milliy sınıfta Eñ birinci sınıfta añlamaq kerekmiz ve ekinci sınıfta endi laf etecemiz, çalışacamız. Demek, balalar endi azır öyle şeylerge. Mümkünmi sizden bir şey sorayım? Men aslında programmanıñ başından sorayım da, asıl temel nierden, Qırım'ın nierinden? Siz, bildigime köre, Sudaq taraftan, öylemi? Tamırlarım, e, Sudaq taraftan. Temel Sudaqtan, öylemi?
O, odan. Temel, temel. Eee, evet.
Hanımefendi, sizin esas tamırlar nierden, Qırım'ın?
Tamırlarım sudaq taraftan, lâkin bizler birinci künümizden, birinci yılımızdan Bağçasaray tilinde, demek edebiy tilinde laf ete edik. Ne içün? Bizim ana-babalarımız sudaq tarafında bütün şivelerni bileler, amma qırımtatar temiz tilinde laf etmege tırışa ediler. Onıñ içün bizler sudaq tarafın tilini añlaymız, lâkin tek Bağçasaray şivesinde laf etemiz. Evet, endi añlaymız degende episi añlaşıla da, Yani esas siz de bir ocasıñız ya, biraz da böyle edebiy tile şey yapasıñız. Men añlayım endi, evet, doğrudur. Amma şivelerin hepsi bizim zenginligimiz ya. Ee, Eray ocamız nasıl, ne yerden, ne qaysı taraftan? Biraz Kezdef, ya Haqşeyh, çöllerden. Evet.
Maşalla.
Pek güzel. Çoq güzel, çöl taraflardan. Dedigimiz kibi, bu bir bir top çiçektir, gül bahçesidir.

Hepimiz beraber destekçi olacağımız ona. Şimdi bir, bir kontsertniñ bir bölümini yapacağımız şimdi, yahşımı? Sevgili dostlar, melek dedigimiz birisi budur. Biz, mana baqıñız, ah, elini de göksüne qoydu. Men mektepte şimdi biz ocalarımıznen körüşkende, balalarnen beraber, soñ Dedim, şiir aytasıñız, böyle-böyle, işte, çoq uzun şiirler bilesiñizmi, eee, kim ögrete, o suallerni berip biraz suhbet yapanda, dedi ki, men bir tek şiir yır degil, dedi, em de, dedi, uydurmasını da bilem, dedi, şiir yazmasını, uydurmasını, dedi, baqıñız, öyle dediñ, doğrumu? Sen, sen maña anda, orda ne söz verdiñ? Şiir uyduram dediñ ya? Hı. Men soñ ne rica ettim saña? Bir şiir uydurma. Yayla, yayla boyu, şimdi dedim, menim yayla boyu programmamıza bir bir şey yazarsıñmı dedim. Soñ dedi ki, yazarım. Men dedim ki, yahşı dedim, bir. Menim yayla boyu programması içün bir şey yaz da, böyle-böyle aqqında ola desem, soñ kendisi ne dedi bilesiñizmi? Dedi ki, uzun olsunmı, qısqa olsunmı? dedi de, men orada endi soraycaq edim, eki beyit yazıp olursıñmı diyecektim, kendisi dey ki, uzun olsunmı, qısqa olsunmı, isteseñiz uzun da olabilir, dedi. Doğrumı? İşte, Nureddin bey, köresizmi, bizim talebelerimiz tek söz ustası degil, qalem ustası bile, mına, köreceksiz.
Şş, şimdi men ileride, bilmeyim, şimdi yetiştirdimi, yoqmı, çünki aradan çoq az vaqıt keçti, varmı bir şey? Bir şey, bir Yayla boyu aqqında bir şey uydurdunmı? Uydurdı, uydurdı. Şiirini uydurdı.
Sen şimdi böyle yap. Amma
parçasını şimdi. Parçasını.
Yahşı, biz böyle yapayıq, keliñiz, böyle yapayıq. Şiir. Birinci, bizim şiirimizden alayıq. Mana, meselâ, bizde abında yazılı, şiirler. Baba aqqında. Bu kim, kim söyleycek baba aqqında? Mana, bir özüñ, e? Buyur. Sıradan kitecemiz. Eñ küçlü eller, babamnıñ elleri, şefqatlı közler, babamnıñ közleri, eñ aqıllı eñ aqıllı sözler, babamnıñ sözleri, dünyada eñ küçlü tek menim babamdır. Anam ayat berir, ömür baladan, baba taqat berir, qısmet Alladan, aile baht berir, sıcaq ocaqtan. Dünyada zulumdan qurtarır tek menim babam. Ay maşalla maşalla. Şimdi ekincisi baba aqqında. Baqıñız nasıl güzel şiir oldu. Ekinci şiirimiz bizim mana eñ tatlı tilimiz. Onı kim söyleycek? Sevil. Buyur. En tatlı, ocamız soradı dersniñ soñunda, en tatlı şey ne bu dünyada? Şeke, şokolat, şeftali tatlısı, elva, pahlava, küzde pişken qaysı. Haba, sesini hoştı Qara Kemal. Ocam, en tatlı şey yazda cılğan bal. Qolun köterdi, Kiçkenicik Urmuz, dünyada eñ tatlı bu Qırım tatar tilimiz. Ay maşallah, maşallah, maşallah.
Şimdi eñ tatlı til, görürsüñiz de nasıl? Elbette, eñ tatlı balaçıqlarımız bunı bile, maşallah, ve bunen devam etecekler. Şimdi, mana, bunda var, ana tili. Men bir sabiy ekence, dört ayaqlap yürgence, ana dep men şaşqattım, öz tilini yarattım. O künden soñ er kün men eki, üç söz ögrendim. Oqup yazam men bugün, ana tili bu menim. Bilmesen sen tilini, ögrenmersiñ ilimni, terek olıp ösersiñ, bir şey bilmey ölersiñ. Ay, ay, ay, maşalla, Alla ömürleriñizi uzun eylesin. Bunda, şimdi ana tilini diñledik, bir bizim dialog var, doğrumı? O dialog, o dialogı kim yapacaq? Melek ve Ablamet. Ondan soñ, ondan soñ, o siz söyleyeceksiz, sen gene kim, kimnen?
Ablâmitnen.
Senin mikrofonıñ var, Ablâmit, sen bunı al. Çantanı men topladım, anda mektep aletlernin qoydım, qalem, defter ve kitap menim er kün dostlar oldı. İstesen de, istemesen, olarnın taşıyım. Selâm aleyküm, sınıfdaşım! Seni körmege men pek memnün oldım. Sabadan turdım, çişlerni temizledim, aş aşadım, vidyat yüreknen mektepke yol aldım. Ya ne oldı, dostum? Ne içün çırayıñ qaçtı? Yuquma men toymadım, tüş arası qaranlıq, Ne olğan eken? Er saba mektepke kör alzırlıq, Ne kerek o mektep bizge, yuqlama bermile, Tur, tur dep, er saba ratlığıñnıñ bozdılar. Yoq, dostum, sana mektep çağı eñ yahşı olsun.
Bu, tilimizni coymayıq edi, doğrumı? Yoq, bu mektepniñ. Bu, bu biraz sanalaştıruv, anda stsenariy boyunca daa doquzıncı sınıf talebesi olmaq kerek edi, lâkin kelip olamadı o bala, hastalandı. Amma bular nasıl becerdiler, ya? Becerdiler. Tamam, çoq güzel.
Endi çoq sağ oluñız. Bizde, bizde öyle bir suhbet de var, ya, ana tilimizni coymayıq. Eye, onlar şiir şekilinde. O da şiir.

Sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Mana, bizim kite, baqıñız, nasıl çoq güzel şeylerimiz bar. Endi, endi, mında men baqam ki, böyle, saqavlanma, ey kadam, diyen bir kaday. Ana, maşallah. O, doğrulap da qoya, baqsa. Endi kim aytacağı da belli ğaliba. Evet.
Kim aytacaq, kim söyleycek bunı? Ekiñiz. Gene buyurıñız. Aqşam üstü işten soñ çıqtım evden kezmege. Soñ oyladım yol üstü kireyim dep encime. Qart kişidir, al-hatir sorap kireyim dedim. Subetleşip bir qave içip qaytayım. Selâm berip kirdim men, keçtim evniñ törüne. Baqsam, bir orta qapıdan bir köletke körüne. Emce, dedim men, kim bar ya? Musafirmi? Ne yerden? Şay degence, torsayıp bir yaş çıqtı qarşıma. Men hoş keldin aytqance. Privetik!
dedi o. Yahşı eslep qarasam, yaqın soyum edi o. E, hoş keldiñ, qardaşım! İşler nasıl? Qaydasıñ? Qana, bizge de buyur, oynap, külüp qaytarsıñ. Net, Niyet ağa! dedi o.
İş cuda köp, yaz pişu, bizde zavtra ekzamen, dissertatsiya, men pişu.

Ayata brat, ne mana zamechaniye yapasız? Siz sigda bunaqa bir priçina tapasız. İh bin qazıq diplomat. Ne uçite vır menya. Siz pozabottes, kim vudet vaşa doçenka Leylâ. Gudbay, dâdâ! Dep turdı o oturğan yerinde. Tap yüregim sığıldı, şura suv oldı terimde. Toqta! dedi ünce Kerim, basıp onıñ tizine. Oturmasañ, yol açıq, bir qulaq sal sözüme. Er bir gülniñ yaprağı öz hohusı, tusı bar, Er bir aşnıñ lezzeti, biberi bar, tuzu bar, Er bir tilniñ

Beş türlü til min muğayttın, senday oquğan yigit, böyle bozsa tilini, soñ başqası ne yapsın, qurutmayıp gülüni? Seniñ ana tiliñde destanlar bar, yırlar bar, bu yırlarnı diñlegen çalbaş dağlar, hırlar bar. Dağ, oy.
Bu tildi yır yırlaylar, babam, anan, bütün halq bu tildi çiñ aytışa. Sevda qız, ele boyda, öz tilinde bağ tapa. Emekte halq, sen bir baq, Ayşa, sana bu tilni bozmağa kim berdi, ax? Ana seniñ erkelep, may kindir demegen, aq sütüni osuna. Bu ümitni bermegen. Ürmetli esin ananıñ. Onıñ ana tilinde. Tek o vaqıt olursuñ. Sevimlisi eliniñ. Öz tilin bilmegen. Yürek yarı sozarmı? Ayağında nalı yoq. Aç yapışta ozarmı?
Brezil bey, işte bu, mına, körgenimiz kibi, ana tilimizniñ inkişafı ve Remzi Burnajnıñ sağ olsun, Yazğan bu Saqavlanma, ey Kaday! degen şiirinde biz mına tilimizniñ eñ müimini köremiz, bizim içün eñ müim, eñ tatlı bir dil olğanımıznı, til olğanımıznı köremiz. Ve, sayğılı teleseyirciler, biz de gül kibi solmayıp, gülümizni Qoqusını böyle burnumızğa çekip, onıñ tatlı olğanını körip. İs etip. İs etip, elbette, devam eteyik, böyle ana tilimizde laf eteyik. Evet, evet, gerçekten de çoq da lezzetli, gerçekten. Bir güller kibi ya episi, birbirinden tatlı. Nasıl tapmacalar bilesiñiz? Aşnıñ içinde taş, taşnıñ içinde keniaş, nedir o? Aşnıñ içinde taş, taşnıñ içinde kene aş. Kim aytacaq? Zerdali.
Ana, maşşalla! Qaysı? Cevaplar da aman-aman azır.
Aşnıñ içinde taş eken, taşnıñ içinde kene aş eken. Anteri çoq, dögmesi yoq. Nedir o? Hapısta. Ana!
Anteri çoq eken, dügme yoq eken. Ay, maşşalla! Kene kim aytacaq tapmaca? Buyur. Aqça bermey köresiñ, dünya sırın bilesiñ.
Kim aytacaq cevabını? Söyle. Mektep.
Maşalla, maşalla.
Sıradaki, sıradaki. Kene.
Taş kibi qattı, bal kibi tatlı. Ana.
Taş kibi qattı, bal kibi tatlı, öyle mi? Ney? Şeker.
Öyle mi? E.
Vay maşallah.
Fırt bında, fırt anda, fırt qapınıñ artından. Ay, ay, ay, ay, ay, buyur, buyur, buyur. Çipirtki.
Ana, ana, doğru mu? A, gene var mı? El çeşili, mel çeşili, dört köşeli. Gene bir kere.
Eñ çişili, meñ çişili, dört köşili. Şimdi.
Tapıp oldıñızmı siz de?
Ne? Ağzınıza balıqlar kibi oturasıñız.
Pinciri. Ney?
Pinciri.
Pencere.
Ay, maşallah, maşallah. Ya, balalarımıza maşallah. Ne bar? Buyur. Tek sen aytmaysan, sen bilesiñ. Baq, sen aytmaysiñ, sen bilesiñ de sen aytma. Tamam, sen aytma. Beşi bilip, sen bilmesiñ. Ha, tha, tha pısta, içi dolu hırmısqa. Kapusta.
Kitap. Kitap.
Kitapmı?
Ay, ana, sen, baq, baq, baq. Sen dediñ ki, sizler bilesiñiz, aytmañız dediñiz, olara yasaqladıñ. Amma o ayttı, mektepte yanağıñdan öpsem olurmı desem, yoq dedi. Daa izin bermey, baqsa. Qırımnıñ ortasında köşelerde yüre, istese Bağçasarayğa, istese Aqmedetke, er yerde qona. Ana!
Toqta, ne güzel şey bu ya, tam Qırımda. Ögrengen özüm şimdi.
Nerden ögrendiñ? Birinci bunı cevabını aytma. Nerden ögrendiñ bunu ya? Ne güzel şey bu. Özüm şimdi uydurdım. Ha?
Özüm şimdi uydurdım. Uydurdın.
Maşalla.
Maşalla, tekrar ayt gene. Baq sen buna. Qırımnıñ. Anası bile şaşay bunu uydurdıqlarına baq. Qırımnıñ ortasında köşelerde yüre, geze. Bahçesaray, Ahmedetke, istese hona. Bunı kendiñ üydürdiñmi? Yoq, bu şımdı aytqan. Ve bunıñ cevabı, boran. O istese anda, bunda,
istese mında üfley, istese anda üfley. Ay, canım benim, boran eken.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Keliñiz, endi biz Laf ete-ete ösem yırını alacamız. Kimler yırlay?
Bana ekiñize mikrofon, bir bir yerde, sizde ekiñize mikrofon. A, böyle yaqın tutuñız da bir-biriñize. Muzıkasını başlayıq.

Çoq sağ oluñız. Endi şiir şeklinde ana tilimizni coymayıq, öylemi? Eye. Sen bar ekeç. Men de barım. Aşqınen yana tilim. Diyhatlı, diñlemege azırım. Öz ana tilimniñ ecatlarınıñ bizge qalğan emaneti, mirası, ne içün sısın böyle tağa işitilme sadası? Hanserayni yañratqan emirler, vaazlar edin, gedaylarğa elham qatqan yırlağan sazlar edin, ayneniden yol boyu barğance yoldaş edin, bizni basqan er belağa Sen de yelkedeş ediñ. Jüri surğun qafsinde. Boğuldım da, daldım da. Yapraq tökken küz faslinde. Misildarımız aldında. Özümizniñ Andreyler. Aksine iş tutalar. Ğayret ilde göredeler. Öz tilini yutalar. Ayt, Havuz, Tilni cıyğan, farsız quş tilekten, Öz gilni qurtlar oyğan, qonuşılmaz yürekten. Göñüllerin tiline tek tuvğan til toquna, Çeşit türlü quşlar bile öz tilini Oquna, daq lisanı coşqun çoqraq, huş üyüknen, şu ayaqa, deñiz tilli dalğağa baq! Neyler ayta qayağa, alladanğan, ibret tolu, tuvlarınıñ yırların, bulutlarnıñ, yağmur olup, yerge aytqan sırları. Deñiştirmey iç bir can zat, iç bir nesne,

Ne ölemiz, ne tirimiz, eger men söylemeysim, eger sen söylemeysin, eger biz söylemeysim bizim qımtatar tiliniñ, baba dede tilinden nasıl torun olur bizde, Vatanımnıñ ülkesinde? Eger men oqumasam, eger sen oqumasan, eger biz oqumasaq bizim qımtatar tilinde, evlât nasıl yazıycaq baba dede tilinde, Günah olur, günah bizde, Qırımca laf etmesek, Kelecek nesilimizge ana tilinde yetmesek. Qalpten taşqan qasiveti Bellidir elimizge, Halqımızğa, er keske, Bek olun tilimizge. Sen bar ikeç, men de barım. Aşqınen yana tilim, dehatlı diñlemege azırım. Öz ana tilimniñ, ana tilimniñ.
Çoq sağ oluñız, Alla razı olsun epiñizden, çoq sağ oluñız. Balalar, bir-biriñizden tatlısıñız, bir-biriñizden böyle nasıl diyim, istidatlısıñız, qabiliyetlisiñiz. Bütün analara, bütün ocalara, bütün halqımıza teşekkürler ve muvaffaqiyetler, böyle balalar. Çoq olsun ve bizim mana ğayemizin canlısı. İşte ğaye budur. Mana keliñiz endi bugünki sevgili dostlar, bugünki programmamız sonuna yetti. Efsus ki, vaqtımız tez keçip kite. Zenife hanım, size de çoq teşekkürler. Sağ oluñız, davet etkeniñiz içün. İşte, sayğılı teleseyirciler, körgeniñiz kibi, balalarımıznıñ tilinden bal tamlay. İşte, neler-neler oldı ve Neler nasıl bir Olacaq şiir, daa, ey, ya?
olacaq daa.
Nasıl Vatanğa, ana-babağa, ana tiline bağışlanğan ne qadar böyle güzel şiirlerimiz bar ki, Evet. tilimizni inkişaf ettirmege yardımcı Evet. ola. Ve kerçekten de ayatımız bir imtiandır. Mına soñki şiirimizde, Ana, ana tilimizni coymayıq, degen şiirimizde ne güzel sözler, böyle mantıqlı, teren manalı sözlernen Bu programmamız yekünlene ve böyle sayğılı, ürmetli teleseyircilerimizge bir böyle bir noqtaçıq, bir meyvaçıq yüreginde qala, tüşünmek, taşınmaq ve elinden kelgenini yapmaq. Ve ben, siz sözüñizin quveti, bütün qorantalar, mekteplerde ocalarımıza, bütün ana-babalara, er keze sonsuz teşekkürler deyip, böyle de devam eteyik deyim. E, men teşekkür etem sonsuz sizlere. Gelecekte programlarımızda daha beklerik, qısmet olsa. Sayğılı dostlar, telefon etiñiz ve ailece, dostça, qorantaca er kes programlarımızda iştirak etiñiz. Sizlerin evleriñizde her zaman sevinç, baht, bereket, İlerlesin her zaman sizlernen beraber bizim programmamız bizim kanalımız sağ oluñız bizden ayrılmañız sağlıqnen qalıñız deyim çoq teşekkürler sağ oluñız.